Lutwa an apwoyo wun, angeyo ni wutye maber ka moni keken ka ma wun wutye iye. Lok ma pire tek, lok pa balalo me ao ki i Acholi ti lapeny madwong ma omyero wan waloku onyo wapenyu, but omyero wangeyo maber ni lok angom ka igudo lok angom ne igudo pen Acholi dong lutwa angeyo ni Dano wa mukene gugamo cene bene ki bot jo mukene but pud dong kwik obedi ni according to directives moni ma ki miyo ni nongo tye ni omyero kong gu a oli weng ka gucito cen ka dong ki bidugu lacen nongo ki neno ni ki keto in commission of inquiry ki neno jo ma guwilo i yo maber i yo ma ada ci jo mukene ni dong gi bidok onyo ki bidwoko gwok cene gi ka enoni twere but tye jami madwong ma omyero wan wapenyo ento omyero onge maber ni dwoko wiya cen i kare ca ma ki kwalo dyangi pa lunyodowa madwong ma pud watin pud kitye ka penyo pi cene ma omyero ki cul angeyo ni jo manok ki culo cene gi o dong pi lok pa dyang mureny wa yang dok dyang ma nongo bedo i acolyangi dyang ma tungi tino ginok pe tungi dongo ni gagagaga calo pa banyankole onyo pa balalo ma nongo tye ni dong amito ni ka wan wabitwero loko lokke mo keken madok i lok kom gin eni me balalo ki ngom me i acoli pe wuket iye politics wulok lok ada ma pe kilok lum lok ki lum i dog dano. Meno gin ma pire tek be. Dong omyero wangeyo maber ni balalo ka wan wanenogi tuku tuku gubimayo ngomo ki i cingwa ma diki maca gubinywal ki lutino anyirawa ma diki maca kibinongo ni kakagi nyo gin dong gudoko dwong ma bene gibiloyo wan-nu pien gin gitye ki cene, gitye ki dyangi. gitye wa ki mudwoko bene i kingi ma mukene giromo bworo dano abwora ci omyero wayab wangwa ni lok me ngom ka kimiyo kingato mo pe kimiyo ngom wel madongo eka ki eka madwong ata ni kimiyo ngom i contract ngom mo manok ngom ka in icito i western Uganda kiwilo gi kite wan owinyo kwede ni milion pyeraryo eka acel milion pyerangwen lubo dong gang ka ma tye iye ka dong ki bino botwa eka acel ci leno limiya aryo eka acel aye limiya angwen ineno ni gin ma ber kor dok gin ma konyo kor pe ber dong me cito anyim diki maca Ka pe waneno maber, diki malo wabikok wunu ni ka ma joni mukene guwilo nyo ka ma gitye ka myero obed iye-ni mogo nongo en aye ka ma lonyowa tye iye pien lonyo tye i te ngom ba, i amuru kono i lamwony kono i gulu kono kit gumi lonyo tye i te ngom mukene ma pud peya kicako tic iyigi. kobedi olo olo bute moni ni moo ca tye ka a ki tung en nongo aye kwija cito tung loka kwija but mic moni ma omyero dano me eria moni gunong me te ngomi cene enoni pe o botwa pien ni kiketo kakare tye wa kwija tung bunyoro dong me i acholi diki maca ka pe oneno mot mot diki maca mogo Lonyo me te ngom ka kibicako kwanyone woko ka pe kiyabo wang maber mogo dong nongo ngom tye i te cing jo okene ci mogo dong wan dong wabineno ci wakok dong nongo wanango cingwa kun nongo wanango yamo so lok eni ni dit loki pe tum ento alego wan onyo alego wun political actors alego wan alego wun rwodiwa. Rwodi okweri, rwod kwerigi, lutela lwom mapat pat, dano ma gitye ki cwiny maber ni ngo ma cwelo bedo maber olok lok enini, wun lukanica, lutela dini mapat pat wanenu ni waloko wunu lok nyig lok pe ki lok lok ma kibedo ka umo lok auma pien jami peko wan wakato ki ipeko madwong. Pe kibiweko acoli ywe wa kadi kicel mo, wayang gucakke ni ikam do en wanni. Kono dyangwa ocito yang, dyang ocito kotido ki wero, dyang ocito. Peko weng ma tye ka wot-ti weng be iwinyo wa gamente, statistics ma waco according to you boss ni wan aye lucan dong loyo weng. But can-ni mukene gikelo akela i komwa pien wan yang nongo lulonyo ba, pien wan nongo yang wapwuru ba. Pien wan niang nongo komwa pe wac ba, wan oweko kiworowa ni onongo wan lutic, wan ludiro, tela bene gitye iye, but awun ka lany ma kikelo i kom Acholi ni wun diko i maca ka waloko wunu ki lum i dogwa, watye ka nywal ba, lutino ma wan wanywalogi ni diko i maca gibibedo i wi yat. Pien nongo ngom dong pe, an ngom i Acholi kiwaco ni bedo pa jo ma kinywalogi pud, jo ma pud gibinywalogi anywala, jo ma guto, jo ma gikwo kobeddi. Ka onongo nene jo ma dong guto-ni gucal ngom mo nongo wan onongo wabedo i wi yat kwene? And wi yat moni ma dong wabibedo iye-ni nongo bicung i kom ngom pa nga? Meno gin ma omyero wan wapweny wiwa ci wanongo wunu lagam meno, wagwoko ngomwa. Omyero abed ayweyo kobedi ento lok angom wa pire tek wagwoko ngom?